Nkramantam yi ara na Ɔmanpanin Nana Addo Dankwa Akufo-Addo pɛɛ dwumadie bi ho ntoma, na ɛberɛ a nsɛmtwerɛfoɔ kɔduu hɔ na yɛbisa sɛ, Ah, na kaa mo mu nturo yi a ɛgugu ɛ, yɛde ba abɛyɛ dɛn na Ɔmanpanin sɛ, Monya aboterɛ, meba abɛpɛ adeɛ no ho ntoma, mo nso deɛ, biribiara mɛbisa ho kwesian, ɛnneɛ ɛsɛ yɛaka yɛn ano atom, yɛn ano kɔkɔtwea. Na ɛno na Ɔmanpanin paa ntoma no wieeɛ apɛ nea ahu sɛ, Oh, saa machines a ɔde baeɛ, wɔto ne din, ɔse drip. Ɛnna obi bɛka sɛ, Drip a yɛde rekɔ akɔsi obi. Na ne nyinaa ne sɛ, ɛrekɔ metropolitan, municipal, ɛnna district assemblies no sɛ yɛmfa nkɔdwiri kwan so. Yɛrekɔ akɔyiyi akwan so nti, ɛkwan a ɛnyɛ papa, ɛkwan a ɛso asɛe no na yɛakɔ akɔdwiri so puronn na ɛda so. Ɛnneɛ yɛmfa Abosea koraa mmeguu so a ɛnyɛ hwee na ɛkwae no, yɛdwee so kamakamakama paa. Na yɛrepa ho ntoma wie saa a, na ɛsɛ na ɛfata sɛ yetu kaa no de kosi baabi a ɛsɛ na ɛfata. Ɛno na apa manya korɔbɔ ɛnnɛ awiei a, ɛnyɛ asɛm ketewa wɔ hɔ. NDC ne NPP foɔ de abɔ ani wɔ hɔ. Kyɛ ɛɛ nie. Afa come and see. Ah, ɛnyɛ asɛm ketewa o. Excavator na akɔ no ɛnyɛ asɛm ketewa afa na de yɛnkɔ tie sound ne mmra wei yɛ the class of the titans ɛna wɔn hwɛ wɔn saa ma yɛnkɔ tie sound ne mmra. Machine no ho ntɔkwa no no fa. Ae. Ampaa. Ae. Sɛ obiara ani abere. Obiara ani abere. Obiara abɔ ne party ho ban. Na ne nyinaa ne sɛ machine yɛ kɔ akɔdu, car na kɔ akɔdu. Na ɛkɔkɔdu yɛ wɔn kyerɛ sɛ ebi yɛ grader, ebi yɛ bulldozers na ɛwɔ mu. Na wɔn ahu sɛ car no yɛakɔ akɔ paake de asi owura a ɛyɛ Tete, Joseph Tete a wɔno yɛ parliamentary candidate de ma NPP amanyɔkuo ne hotel. Ɛna NDC foɔ no hu na wɔn se ah, car yi a ɛsi hɔ yi deɛ ɛnyɛ n'ano yi ara na ɔmampanin paa ho ntoma a

Enti wɔn bɔ wura hotel hɔ sɛ yɛma wɔn kwan. Wɔn kɔ akɔ wawa. Sɛ wɔn kɔ awɔ wawa posters ne kɛkɛ ɛde afi ho. Wɔn wae owura Joseph Tete deɛ. Na wɔn awae Doctor Alhaji Mahmood Bawumia. Ɛna NPP foɔ nso sɛ for the for the where. Yɛn ne yɛ papa atɔ kaa. Enti deɛ yɛpɛ sɛ yɛde tare ho biara yɛde bɛtare ho. Yɛmma wɔn kwan. No bagger wire. Na kaa no wɔde brɛ sɛ nyɛ party cars. Ah sɛ neɛ ɛ ɛm ɛkora ɛ wɔn sɛ ɔyɛ wɔn papa ka. Every pente bi pente. Ma yɛn kɔ ɛne ɛne German de hyɛ ɔpamboɔ nkodi nkɔmɔ ɛne ɛne ogyina hɔ sɛ ɔpata ntɔkɔ sɛ ɔyɛ dɛn a. German de hyɛ maame mo adwo ɛma wakɔ aba maame mi nsa sɛ sese ntɔkwa no mako awie obiara bo adwo anaasɛ still poster no ɔbɛwaawae. Yoo ama me da se. Eh, na na yɛka asesawa deɛ a na yɛnim sɛ market day at asesawa na mmom ɛnɛ deɛ ɛyɛ boxing day at asesawa. Ɛyɛ dɛn? Boxing day at asesawa? Ɛnna moanya ahoɔden wɔ hɔ, mo nko ɛ. Ɛsɛ w'ani a ɛsɛ ɔbɛka kyerɛ. N'ano yɛ awo dɛ yi ara na ɔba Apueɛ Mantam a ɛɛ machines no nyinaa ɛbɛ ɛbɛpue mu wɔ ha a, 33 district a ɛwɔ Eastern Region a obiara nyaa ne deɛ. Na ɛnnɛ na yɛnyaa ne nteɛ sɛ nea apa manya Krɔbɔfoɔ wɔn deɛ no wɔn rekyerɛ mu a ɛndeɛ wɔn de reba abɛtwe mmomeme wɔ kwan mu anaasɛ kuroma no mu nyinaa ma wɔn nyinaa ahu sɛ ampa machines no aba. Ɛno na kyerɛ sɛ mente me ho ase pagyaa ne mu ɛnnɛ a, ɛnneɛ ɛsɛ w'ani ɛnsɛ ɔka kyerɛ nneɛ bɛhwɛ. Wohwɛ mfoni a ɛtwa gu yi deɛ ɛnneɛ NPP amanyɔkuo ɛna afei NDC amanyɔkuo a ɛwɔ Apa Manya Krɔbɔ constituency ɛwɔ Apueɛ Mantam ha ɛde ɛyantam so ama me ne wo kɛsɛ yi po deɛ ɛyɛ party chairman a ɔno ɛwɔ Apam Anyakorɔbɔ, Owura Philip Memphi, ɛna afei asan ne memba ahodoɔ baako ka ho, ɛna afei nso no apolisifoɔ mmienu. Saa mmerɛ a me ne wo kasa yi deɛ wɔn apira papapapapa, ɛna yɛ party chairman yi wohwɛ bandage ɛbɔ ne ti mu a ne yɛ kyerɛ mu a ne ti mu nyinaa wae, ɛna afei apolisifoɔ yi bi, ɛna afei nso assembly member baako nso deɛ wɔanya ne tribal mark ɛwɔ n'anim pɛɛ. Ah kyerɛ sɛ ɔmo apira yie paa. Me ne wo kasa yi deɛ ɔmo wɔ Asesawa government hospital a doctor foɔ ne a nurse foɔ gyina ɔmo so nti na ama wo bisa yɛ deɛ ɛne sɛ drip machines a ɛnɛ Nana Addo Dankwa Akufo Addo ɛde abrɛ ɛyɛ district ahodoɔ ɛwɔ Ghana nyinaa no asɛ apa manya korɔbɔ foɔ deɛ ɔmo nsa kan ɛnɛ yi na nka ɔmo kyerɛ mu a ɔmo de bɛfa kurom ama kuromafoɔ nyinaa ahu sɛ ampa machines no aba na ɛne deɛ ɔmo atumi ahu sɛnea ɔmo si ayɛ na deɛ yɛtee ne sɛ ɛyɛ ɛndis amonyukuo a ɛwɔ hɔ ɛkyerɛ mu a ɛneɛ nka machines no Ɛyɛ district assembly atua, nti nka ɛbɛyɛ a nka hɔ mmom na nka yɛbɛhu machines no a nka ɛsie, na mmom ɛnsɛ sɛ nka ɔkɔsi obi nkyɛn anaasɛ baabi foforɔ biara, gye sɛ nka ɛyɛ assembly hɔ. Ɛno na wɔkyɛ mu sɛ wɔnte wɔn ho ase sɛ machines no kɔgu baabi a ankɔgu district assembly ma ɛnnɛ yi ɛyɛ saa clash yi aba. Mene obi a meyɛɛ, asomdwoeɛ aba kakra wɔ hɔ a. Aprafɔɔ no na ɛnnɛ yi ɔmo rehwɛ ɔmo a dodoɔ no ara so rebɔ ho nkɔmmɔ wɔ Apamanya. Nti ade no so si ahodoɔ mmienu. Anɔpa no eleven o'clock mu hɔ no na first boxing clash no siiɛ. Ɛna ɛbɔɔ bɛyɛ nnɔnan rekɔ nnɔnum yi ara so no deɛ ɛtɔ so mmienu san siiɛ. Nti na ɛyɛ sɛ ɛyɛ two times na ɛkɔɔ so wɔ Apamanya. Ɔbammɔfoɔ, na ka ɛɛ, te sɛ, kaa yi a yɛse yɛde rekɔ akɔtwe mmomome wɔ kurom no, wɔretena n'apampam, anaa wɔretare ho, anaasɛ wɔde gyam bi redi akyire ama obi ahu sɛ yɛn nso yɛnyɛ aweabo, a obi ka ɔse aweabo, ɛrebɛdwi yɛ kwan so. Dɛn pɔtee na na wɔn nso wɔde kaa no kɔ akɔfa kurom de agye? Yoo ama ne nyinaa ne sɛ ɛneɛ outdoor outdooring yɛa biaa ɛneɛ machines no ɔmo san yɛ no outdooring ɛde akyerɛ Apamanya constituency foɔ sɛ machines no aba ɛneɛ ɔmo de fa kurom ma obiaa hu sɛ machines no aba ɛwɔ ɛyɛ ɛɛ Apa Manya Kroboa nti ɛɛ outdooring na nka ɔmo ba abɛyɛ ɛnɛ dadwie yi a ɛneɛ party foɔ anaasɛ ɛndis a monyoko so ɛwɔ Apamanya ɛkyerɛ sɛ ɛnyɛ party asɛm wei ɛyɛ district assembly machines nti ɛne deɛ ɛneɛ ɔmo nte aseɛ saa. Ei ɛyɛ serious paa wohwɛ sɛnea esi kɔɔ so no deɛ a ɛyɛ serious paa nti wei deɛ apolisifoɔ nyinaa ho ɛwɔ mu bi apolisifoɔ mpo anka wɔn ɛredi akyire abɔ ban ahwɛ sɛ nka outdooring no bɛtumi akɔ so no anaa unveiling no bɛtumi akɔ so no wɔn koraa ɛnyɛ wɔn kyɛfa a mekasa CID ni bi a menim no paa ɛka ho bi a me ne ne di nkɔmmɔ no ɛsɛ ɔwɔ hospital a ɔregye ayarehwɛ. Ɔbɔambɔ, ma me no asena me mfa wo nsi a nka me yɛ bisa wo sɛ sesei machine ɛhefa pɔtee ɛna ɛsi sesei ɔmo anya baabi de akɔsi ama asomdwie aba anaa still ɛsi hotel hɔ. Eh, machines no deɛ eh, sɛnea ayɛ nea polisifoɔ nsa abɛtɔ so a ɛnɛ yi ɛgu polisifoɔ nkyɛn a wɔn hwɛ anim sɛ biribiara to twa a ɛneɛ sɛ district assembly ɛna ɛbɛkɔ o ɛneɛ sɛ hwan na ɛbɛba abɛkyerɛ baabi a machines no ankasa ɛbɛkɔ akɔsi. Gyama ne hyeɛ ɔpamboɔ maame no asena mfɛn sɛ na Ghana paa wei o ɔfa. Ɛɛ bɛyi a bɛ bɛ comment bi koraa deɛ mentumi ɛ nka wɔse ɛɛ NPP ne NDC deɛ mo deɛ dɔdɔɔdɔ saa. Na wɔyɛ dɛn wakan saa soma wei deɛ yɛde soma yɛ a yɛntumi nka. Ne sɛm no statement na no ɔhye papaapa. Me spicy baabi wei deɛ mfa nsoma yɛ ba ɔfa wei nka ntɔkwa bɛn na ɛwɔ mu. Wei, ntɔkwa bɛn paa na ɛwɔ mu? Na, na, ɛ, ɛ, DC nso, ɛ, ɛyɛ district assembly di a, momfa nkɔ si wɛe. Na ɛhyia sɛ. Na, wo hotel wei si nti ade kye na. Wopene, ɛna wo, wopene sɛ dabi, wopene sɛ bi a okay, ɛ, ɛ, Dɔkta Bawumia picture bɔ ho nti na NDC foɔ sɛ wɔmpene a, ɛ, ɛ, momfa JDM deɛ nso mɔbɔ ho a, Allan nso bɛka sɛ, Allan nkorɔfoɔ nso bɛka sɛ wɔmfa Allan deɛ. Dabi, sɛ ɔfa ɛno deɛ wɔntumi nka because.

wɔn nti ɔfa baabi esi sisi ɛ sakiti na etu ɛna boys nso sɛ ɛna yɛn fa nkosi district assembly ɛhɔ na ɛsɛ na ɛfata wei ne ntɔkwa no baabi a a yɛapaapa nkurɔfoɔ ti wɔn baabi a esini kora nka nhyɛ dɛ nyɛ big deal na ɔfɛ yɛ big deal hotel a yɛwɔ district assembly wɔ wohwɛ ne mmienu a ɛɛ sɛ esi hotel na.

Na Asin North DC yi a ɔwɔ hɔnom eh, Owura Charles Ɔhene Ando ɛna ɛkasa yi. Wɔse Ghanafoɔ ɛmfa nokorɛdie paa na ɛnto aba no ɛwɔ afe wei sei mu. Wohwɛ adwuma NPP a amanyɔkuo no ɛne Nana Addo ɛne Doctor Bawumia wɔn ayɛ. Ɛno na ɔsɛ ɔhwɛ ho hu sɛ eh, NPP wɔ akonnwa so a ɛna mpuntuo kɔ soɔ. Enti eh, ɛnteɛ deɛ obi keka. Ɛmfa nyɛ fi biara, ɛmfa politics biara nso nkowura mu. Na wɔde nsɛm a wɔsɛ nyinaa fi dwa bere a na wɔrepa Phase Two, ɛyɛ Planting for Food and Jobs program no ho ntoma. Na wɔkyerɛ mu a, seesei akuafoɔ yi a wɔwɔ Asin North nko ara a wɔaregister yɛ three thousand ne two hundred and seventy three, ɛnna wɔn nso anya free fertilizer.

Politics deɛ wode kɔwura mu hɔ a woanhwɛ yie a wobɛdi wo dɔ kono kwa. Ɛsiane sɛ saa adeɛ a yɛrekyi yi, woka sɛ NDC foɔ nko ara nse one line, NPP foɔ nko ara nsa one line, woanhwɛ yie a woha Ghana aban. Nti wei a yɛ register mu no, yɛankɔ ankɔbisa sɛ wo NDC nafuo wɛn anaasɛ NPP nafuo wɛn. Obi biara nni hɔ a yɛyɛ saa deɛ no. Ɛno nti saa adeɛ no deɛ ayɛ a yɛnhwɛ ne yɛnyɛ because yɛyɛ no saa no a, ɛdu baabi a woanhwɛ yie a na afei deɛ yɛpɛ, results a yɛpɛ no, na ɔmanpanin ne botaeɛ ne n'abadiakyire ne botaeɛ a ɔpɛ no na yɛanhwɛ a na yɛntumi andu hɔ. Ɛno ne adesua ho nsɛm. Enti na na meka saa asɛm no wɔ yɛde. O, meka kyerɛ me manfoɔ no sɛ, ɛba saa bere yi a yɛyi amanyɔsɛm to nkyɛn. Yes, yɛyɛ amanyɔsɛm nso ampa deɛ, but ɛba saa kuayɔ ne adesua ne nneɛma bi a ɛkeka ho saa no a, ɛno saa eh, amanyɔsɛm no yɛmfa nkɔ, na mmom yɛnyɛ na ɔmanfoɔ obiara nya adeɛ no bi na ɔnkɔdua because wosu bɔɔdeɛ no na ɛsɛ wosum kwadu nso yɛ dɛn ɛka ho na atumi ama Ghana Deɛ ayɛeɛ no atumi aso dɔsɔɔ de a. Na ɛyɛ Owuraa yi a ɔno na ɔyɛ District Agric Director de ma Asen North, Owura Sylvester Gyebi, ɔde afotuo ma akuafoɔ no sɛ fertilizer no a aban de rema wɔn firi saa no, ne botaa ne sɛ mfudeɛ ne adwuma a wɔrekoro no bɛkɔ n'anim. Enti obiara mfa nkɔyɛ botaeɛ ntrae de fertilizer no. brɛ wɔn. Yɛ register three thousand two hundred and fifty six farmers but out of that number no ɛna ɛmu one thousand two hundred and seventy seven farmers ɔmo nya saa nneɛma wei ɔmo a yɛhyɛ dwumadie no ase no ɔmo de ɔmo ho ɛhyɛ mu nti ɔmo deɛ no deɛ sɛdeɛ pɔtɔ kasim yɛsɛ grant no ɛyɛ free of charge a Ɛɛ, yɛn aban nnye biribiara mfa mfi wɔn, na mmom nea wɔpɛ no ne sɛ wɔde bɛyɛ adwuma na aduane atumi ayɛ dɛn? Abu so. Memfa saa akwangya wei nso na menka sɛ, ɛɛ, aside ɛɛ, thousand two hundred and seventy seven farmers no, aban resan nso ama ɛɛ, Honourable DC yi, eh, akwangya ma ɔno nso apɛ vulnerable farmers, ɛyɛ hundred of them a ɛno no ɔmo ɔmo three bags of NPK ɛna ɛyi a bag of urea nti na ɛkyerɛ sɛ ɛɛ eh, woka bɔ mu a is about eh, 400 bags of fertilizer saa nso ɛna MP nso ɛɛ eh, ɔma no the same thing ɛyɛ eh, hundred vulnerable farmers. ɔno ankasa use ne discretion na ɔnhwehwɛ wɔn a wɔte saa no na ɔmfa nneɛma no mfa mma wɔn. Fiti ɔkyena ɛrekɔ no, yɛbɛkokɔkokɔ centers na ɛyɛ 1,277 farmers no, obi bia ɔka ho no, ɔno nso etumi anya ne kyɛfa. One no, ɛno no, na akwanya ɛwɔ hɔ ma akuafoɔ no ne sɛ wɔn bɛtua some percentage, I think sɛ 50 percent o sɛ de. na aban nso afa 50 percent. But yɛhu sɛ akuafoɔ no, ɛnyɛ wɔn nyinaa na wɔtumi de wɔn ho de hyɛɛ mu. Ɛno nti na wɔn review na wɔde wei de aba sɛ saa deɛ a yɛmfa nneɛma no mfa ma akuafoɔ no na eh, wɔmfa nyɛ mfodwuma no sɛnea ɛbɛyɛ a wɔde nhyehyɛe pa no so a wɔbɛnya bebree na wɔatumi atua anaasɛ wɔde bi de ɛyi ɛka no ɛde afi hɔ nti no mɛsrɛ nkanka youth foɔ no because ɛɛ eh, woyɛ ɛmo eh, ɛɛ eh, one acre na woyusu akadeɛ ɛsɛ sɛ woyusu ɛyɛ npk ɛɛ ɛne yɛfrɛ no sɛ urea woyɛ ne yie a wonya thirty bags deɛ ɛsɛ sɛ wotumi ɛyɛ dɛn wonya nanso ɛnam sɛ akuafoɔ no wɔn ndi sɛbi nkyerɛkyerɛ Kwankyerɛfoɔ hwɛ kuadwuma so de ma Asene no a Ofiwura Sylvester gye bi. Afei momma yɛntie sɛ kuafoɔ no gye nneɛma no wɔn ani gyee ho a. Ma no. Nokwasɛm ni, ɛnnɛ yɛn ani agye pa ara, na yɛnim sɛ ɛyɛ dɛn a afoforɔ nso bɛsan aba. Wɔnkae yɛn. Yɛda w'ado ase. Ɔkaa sɛ ɔbɛtu ohia ase. Ampa, ɔbɛtu ohia ase wɔ Asene North hɔ. Yɛduaa mmɛ. Me, meduaa eight and half acres ma seesei mewɔ ahotɔ mu. Ɛtɔ so bio nso, Nana Akufo-Addo baa yei, ɔno nso abɛyɛ bi ama me. Seesei a megyina hɔ na mewɔ agyankaba. Me nana no awie JHS, SHS a wɔawie sukuu no sɛ sɛ ɔyɛ nursing training wɔ Koforidua midwifery course. Boa yɛn akuafoɔ no ma yɛakuayɛ no atumi akɔ soro. Na dɛndɛn nyinaa no, nneɛma no ɛba. But nneɛma no a ɛyɛ a na ɛba no, Ɛɛɛɛ yɛbɛsrɛ aban wei no ɔde aba deɛ but wɔmma nneɛma no ɛnɔɔso kakra one mo ankasa motɔ na baako yɛ sɛ na baako hɔ point two hɔ point two nka ne mmiɛnsa mmiɛnsa yɛnyɛ sika ne yɛde atɔ ne yɛde agu ase nti anɔpɛ wɔn frɛ yɛde ɔdɔ ne yɛn ani gye